Biraz yssy şol gurbalyk barada gürrüň beresim gelýär. Ýöne meň berjek gürrüňim ahun mollaňky ýaly dini meseleler däl. Biraz taryhyrak, esatiri, mifologiýa, mythology, şol ugurda käbir bilgileri beresim gelýär-de. Gurbalyk diýen zat aslynda hemişe ynsanlaryň arasynda bolan zat. Yslamdan öňem bar. Müňlerçe ýyl indi aňyrsy niräk baryp çatýanyny biljek däl, ýöne müňlerçe ýyl diýip geçýän. Ynsanlarda şu gurbanlyk etmek bar, ýöne ol şekli farklyrak, tapawutlyrak. şekil tapawutly, niýet tapawutlyrak. Şeýle mysallar bereýin maňa. Ynsanlar Taňry üçin gurban etýärler, öňem aýdyşym ýaly. Ýöne nämäni gurban etýärler, gürrüň şu ýerde. Gadym Mysyrda şol galan taryhy çeşmelere görä, Gurban etjek bolanlarynda Hudaý ýolunda, Taňry ýolunda gullary bar-a, berdi diýýärsäni, soguçlarda zatly ýeňip düşen, ellerine düşen anfallary kesýärlermiş. Gurban etýärlermiş Taňry ýolunda, öz ynançlaryna görä. Ýene Ýunanda, mysal üçin, Ýunanda-da Paganizm dönem barda, paganizm döwri, Isa Mesihiň dogumyndan öňki döwre paganizm döwri diýilýär. Ynsanlar birnäçe taňra ynanýarlar. Taňryçylyk, bir taňry däl-de, näçe taňra ynanylýar. Şol taňrylaryň birem deňiz taňrysy atly Poziton. Mysal üçin, deňize gämä münüp ýola düşjek bolýarlar, ýöne ynsanlar zatdan gorkýar, ýel, tupan, gaý, onsoň gämiň agmagy mümkin, her howp bar-da, bolup bilýär-de, şol üçin gitmänkäler gurban kesýärler, Pozidon ýoly üçin. Ol kesýän gurbanlaram, ýaňky aýdyşymyz ýaly, ynsanlar kesýärler ýöne. ynsanlary gurban edýärler. Näme, özleri gowy adamlar, ol ýeňip esir alanlary, gul edip alanlary erbet adamlar, şol erbet adamlaram Hudaý ýolunda gurban edýärler, Taňry ýolunda. Hatda zatda-da görýäs, butperestlerde, butdaparlar. Olaram şo buta özleri sygynyp, çokunyp, şoňa-da gurban kesýän ekeni. Türkleň arasynda da bar. Türkleň arasynda gurban kesmek bar. Indi ýene bir zat aýdyp geçeýin. Öňki Mysyrdan gürrüň etdik. Mysyrda ýa Ýunanyň özünde-de şol ölümden soňraky ynanç-da bar. Ýagny ölümden soňra ynsanyň ruhy ýa özi ikinji dünýäde ýaşajak ynanjy öňdenem bar şol. Hemişe müňlerçe ýyl bolupdyr, Müsürde-de şu wagtdan mysal üçin milatdan müňünji ýyl müň ýyl öňünden gürrüň etýäsda. Indi bir mysal üçin bir patyşa ölende Firgaun ölende, şoň ýaly adamlar şoň gullar hyzmatkärlerini öldürýänmişler. Näme üçin? Indiki dünýäde ýaşanda şu hyzmatçylaram şoň hyzmatynda bolsun diýip, o pahyrlaram ölüp gitmez-ä bu ölende. ertesi gün şonuň hyzmatynda bolar ýaly. Şuňa meňzeş başga kowumlarda-da bar, başga etniklerde-de. Mysal üçin, bir gezek film görüpdik waýkinglerden. Onsoň bir patyşa ölýär. Şoň ýanynda ýöne bir zat gerek. Ýassykdaş gerek. Ýanýoldaş gerek. Oňa birini öldürip ibermeli bolýar. Şonda kim isleýär patyşa bilen bu dünýäde ýaşamagy diýip aýtýarlar. Soňuna bir aýal seçýärler. Şony otlap, gurnup, jan berip şol ölüp gidýär şol. Indi ol taýda gowuşýarmy, gowuşmaýarmy ony Alla bilýär. Ýene-de Türkler arasynda ýan geljekdik geleýli türkler näme türk diýeňde yslamdan öň türkmenlere de türk diýilýärdi şol üçin türküň ähmiýeti şol ýerde. Türklerde de şoýa duşmany gurban edilen wagt bolupdyr. Ýöne ýene bir zat bar. Türkler hemişe taňry üçin ak at gurban etýänmişler. Ak at. Şol atyňam etini kesip, sadaka edip paýlaýarmyşlar. Şol däp-dessur häzirem şol şamanizm ynanç bilen ýaşaýan türkmen arasynda bar häzirem. Bilýän bolsaňyz, käbir türkleň arasynda, gazaklaň, gyrgyzlaň arasynda-da atyň eti-de iýilýär. Olam şondan gelýär aslynda. Ol hudaýýoly kesip iýlip, şol bada öz medeniýetine, kulturalarna, şol üçinem aňardan gelýär. Ýöne oguzlaň arasynda, oguzlaň arasynda bärki döwürlerde iň azyndan iýilmeýär atyň eti. Ýöne bir zat etýämişler ýene-de. Ýaňky Mysyrdan gürrüň etdik-ä, Mysyrdan biri ölende Hä, patyşa ölende oň ýanyndaky pahyrlaram öldürýärler, indiki dünýäde hyzmat etsin diýe. Türklerde-de, öňki türkmenler diýeýler, şeýle bir ynanç bar. Biri ölende, atyny-da gurban edip, gurban edip, öldürip, şoň bilen gömülýän eken. Hem özi, hem-de aty. Näme üçin öldürýärler? O dünýäde, ikindi dünýäde atsyz galmasyn diýip, atyna münüp gitmeli şol ýandäki ata. Ony nirden bilýäs, şol döwürden galan gabyrlar bar. Gabyrlara şoň adyna gorgan diýilýär. Türkçe kurgan diýýärler. Şol gorgallardan häzirki ýyllarda şol döwürde galan jesetler bar, süňkleri. Atyň süňki, adam süňki, gylyjy zady. Hatda öýdäki gap-çanaklary dagy şol gabryň içinden çykýar, haly-düşeklerde indiki dünýäde gerek bolar diýip. Şon ýaly, indi yslama gelenimizde, yslamda Ybraýym pygamberiň Ysmaýylyň hekaýasyny, ýagny başdan geçirenlerini, ýagdaýy özüňiz gowy bilýänsiňiz. Şol gadymky däpleri ýaly, şol ýene ynsan öldüriljek bolýardy. Başda Ysmaýyly öldür diýip synaýarlar Ybraýym pygamberi. Olam bolýar başyna, baş üstüne kabul etýär. Soňra-da goç iberilýär. goç iberilýär we şu däp-dessurda musulmanlaryň arasynda häzire çenli dowam edip gelýär. Biz türkmenleriň arasynda-da dowam edip gelýär. Hawa, men şu ýerde diňe şol gurbalyk meselesini tapawutly, dürli-dürli medeniýetlerde, taryhda ynsanlaryň arasynda bir gysgaça göz aýlaýyn diýdim. Belki, diňleýjiler ýa eziz dostlar halar diýip, ha şunuň bilen sözümi soňa getirýärin. Ýene bir gezek geçen baýramyňyzy tüýsürekden gutlaýan.